Eŋevi ese ŋegbea, eŋevi edoa ŋegbea, eŋevi exlãa ŋegbea. Míatɔ biabia kpui aɖe le asinye. Eee medi be míalé ŋku ɖe nane ŋu fifi laa, enyae nye be ɖe, Eer edu ɖe sia ɖe di be yeayi ŋgɔ. Ebulawo, dzogbedzitɔwo, ame sia ame di be yeayi ŋgɔ abe ale si míawo hã mígbagba dzem be míayi ŋgɔ. Togbɔ be eer ɖekawɔwɔ ƒomevie aɖeke mele mía dome o hã, mígbagba dzem. Gbagba ya dzedze me ɖe ehiã na míaƒe fiawo hã be woakpe ɖe mía ŋu ne dua nayi ŋgɔ, ne dumeviwo hã nayi ŋgɔ. Enyae nye be le aŋlɔnyigba dzi eƒe sia ƒe me woɖuna ʋugbetsotso yi ke kplɔna aŋlɔ aŋlɔtɔwo katã tso teƒe didi teƒe kpui teƒe ɖe sia ɖe wole kua. vina be yewoakpɔ yewoava ɖu ƒe. Tso eke ya mea, eŋudzɔdzɔ aɖewo yina dzi, gadzɔdzɔ aɖewo ƒomevi yina dzi. Eh, meɖe kuku lo, meɖe kuku, menyi ba na mi. Medzi be mabia be eh, miamewo nɔna afi ma tso gɔmedzedzea ƒo va yina ɖe azã katã ƒe nuwuwu ɖe mele afɔ na mi. Wova wɔna akɔnta ɖe ƒomevi be azã ya yi woɖua le ƒe ya mea wòye nye ga yi wokpɔ ya kple eke ya yi woɖu va yi ya wòye yi wokpɔ yi wòye yi wogblẽ ya wowɔna akɔnta yawo katã. Ɖeko nyemesi kpɔ o be wowɔ eke ya le aŋɔ me kpɔ o. gake ehiã be míanya. Susu ka tae? Meɖe kuku na mi, menyi ba na mi, melé afɔ na mi, ɖe gu na mi. Le aŋɔ ƒe ŋgɔyiyi me ɖe, neva ɖɔ fia ɖɔ menye be ame ɖeka koe ate ŋu awɔe o. Ehiã be míaƒe fiawo hã ɖe nalé ŋku ɖe edumevi yiwo ke gbagba dzem le sukuyiyi me Le emɔɖodzi neganye hadzidzi me, neganye nutata me, neganye nutɔtɔ, enudradra ƒomevi me o ɖe, wonɔ memao ega ɖe ƒomevi be wonekɔ yi nyi wɔm wole dzi. Le emegbe ta wɔwo hã nadze gbagba be ne wova ɖo afi yi wobe yewoaɖo ɖe, woaŋlɔ woƒe ŋkɔwoa da ɖi. Ne wova ɖo afi yi wòle be woaɖo ɖi, wona nye kɔ akpɔ aƒea gbɔ ɖe aŋlɔ me ƒe ŋgɔyiyi ta. Ne miewɔe alea, anya be ɖe anyo ale gbegbe be le eƒe ewo megbe, eƒe blaeve megbe, eƒe blatɔ̃ megbe ɖe, miate ŋu akpɔ aŋlɔviwo. alo eŋawo ŋutsi ko be eŋuawo hã wɔm nenema o dometɔwo hã wɔm nenema. Ete ŋu akpɔ aŋɔ aɖe le teƒe geɖe le Ghana katã loo alo xexea katã me. Ɖe ke ya ta ke edukɔ aŋɔ dukɔ. ŋenya ƒe dukɔ alo eve dukɔ katã ŋgɔ yim. Míatɔwo biabia ya susu ya le ta me na ame ya. Ene eke ya nye enya baɖa ke meɖe kuku mitsɔ ke o. Ale wɔn hã nekpɔ tso eke ya ŋu ŋlɔe ɖe comment section me ne míagaɖo dze hã meli ke akpe na mi emegbe evevi.